Bethan Elfyn ydw i. Yym, beth am i ni gael cyflwyniad gan bawb? Dw i'n sefyll achos dw i'n mynd i rhedeg o gwmpas efo'r meicroffon fan hyn. Yym, a dwi 'di gofyn i'r panel yn barod i i ddim jyst cyflwyno'u hunain a a'u bywyd o waith, ond rhywbeth 'dyn ni ddim yn gwybod amdanyn nhw, yy so ychydig bach o... challenge i bawb i feddwl nawr. So, wnawn ni ddechrau ochr yma. Gareth? Siwmai, Gareth ydw i, Gareth Potter. Um, Dwi'n DJ yn Clwb Ifor Bach. Um, dwi hefyd, wed, hefyd wedi bod mewn sawl grŵp pop um, dros y blynyddoedd diwetha. Cynnwys Clust Diacwn, Trofod i'r Ofnus a Tŷ Gwydir. Um, Wi, wi wedi sgrifennu a pherfformio sioe llwyfan o'r enw Gadael yr Ugeinfed Ganrif am Pop Gymraeg, a wedi yn ddiweddar wneud uh, rhaglen deledu ohono fe. Um, a hefyd, ond peth sneb rili'n gwybod amdano fi, o'n i'n arfer bod yn ganwr opera.
Go iawn. O'n i o'n i yn chorus y plant. O'n i yn arfer bod yn chorus y plant yn y Welsh National Opera. Da, oga. Uh, Ian Cottrell, dwi, dwi fel Gareth yn DJ yn Clwb Ifor Bach ers dros yn y flynyddoedd rwan. Um, o'n i mewn band o'r enw Diffiniad yn y 90au. Um, diolch yn fawr. Uh, nes i gyflwyno rhaglen dyledi'r enw Bandit. Um, a Go off. Pedwar trac a uh, pethau, bits and bobs ar e-dot a syth, a wedyn nes i mlaen i gynhyrchu bandit hefyd, a nes i wneud rhaglen popcorn efo Bethan, bob y swen ar y fyw. Um, a wedyn nes i fynd i faes cynhyrchu uh, rhaglen i plant. Um, Un peth falle ydych chi ddim yn gwybod amdano fi ydy, um, am un wythnos yn 1994, nes i gofio hwn heddiw Gareth, nes i fynd ar daith efo Tŷ Gwydir, grŵp Gareth, fel Gareth Potter, cos oedd Gareth uh, yn gweithio, yn actio yn rhywbeth. A ges i alwad ffôn gan Mark Logo ti gwyd yn mynd, ti'n meindio dysgu y lines Gareth a dod ar daith efo ni, please. So, am un wythnos yn unig pan oedd Gareth yn actio, o'n i'n actio Gareth Potter. All right, uh, Heather Jones ydw i, hen berson o Gaerdydd. Um, Mae gymaint i ddweud amdano fi achos dwi, dwi mor hen. Um, A wedi bod mewn grwpiau bara menyn i ddechrau gyda Magazine Sgeraint Jarman, we, am dim ond blwyddyn oedd e. A wedyn grŵp fy hun, Heather Jones uh, a Titch Gwilym, pobl fel yna hyfryd. Wedyn grŵp o hun, o enw hun deg, a hefyd dwi'n canu efo fy merch Lisa a Sioned Mair a Sian Jones. grŵp o enw uh, Magi. Um, so dwi wedi gwneud y gwbl lot rili, really, a fi'n blinking knackered. ac yn wedi gyda'r jobs worth yn trial dod i mewn ac oedden nhw'n pwysio fi allan yn dweud you can't come in here. Ac, oh god, you know, mae'n blinking am. Um, fi siŵr bod um, mae pawb yn gwybod amdano fi, ond yr, yr, yr un peth o falle bod fi'n absolutely anobeithiol yn y gegin. I ddim yn licio coginio o gwbl, Marks

ac yn yym ceisio gwneud bywoliaeth nawr allan o ysgrifennu caneuon i bobl fel Duffy, uh, Jodie Marie, Kitty Crawford a um, dyna ni. Uh, y peth falle dydych chi ddim yn gwybod amdano fi, er bod fi'n swnio'n fel real Cardiffian, ges i'n enni yn Lloegr. A fi. A wedi symud i lawr yma o... I gyd yn Saeson. I gyd yn Saeson, actually. Mewnfudwyr, wedi symud lawr yma o Lancaster pryd o'n i'n chwech mlwydd oed a dysgu i'r Gymraeg. Yym, yn enw i Gwenno Saunders, fi wedi bod yn canu am lot o amser ar ben yn hunan yn Gymraeg a wedyn nes i ymuno'r band The Pipettes yn Lloegr, symud i Loegr. Yym a wedyn ddes i nôl i Gaerdydd a fi jyst yn... a fi'n recordo albym ar hyn o bryd yym ond fi fi'm yn gwybod be ddylwn i weud ambwyty'n hunan. Mae lot o bethau chi ddim yn gwybod a fi'm yn siŵr na i na i foddran rhannu nhw.
Dwi'n gwybod bod Gwenno wedi bod ar yr un llwyfan ag Elton John. Dyna'r hoff ffaith fi am Gwenno. Dwi'n mynd i ddechrau chwarae mai ddod nôl, mae'n cymryd mor hir i'r meicroffon i deithio. Yym, Gwenno, y cwestiwn nesaf. Iawn, oce, bach o hwyl. Um, y cwestiwn nesaf ydy, uh, jyst i ni gael syniad o'r math o fywyd a diwylliant ych chi'n mwynhau yn Gyrdydd, be di'r peth cerddorol diwetha i ti fwynhau wneud a be di'r peth Cymraeg diwetha Weithiau maen nhw'r un peth a weithiau maen nhw'n wahanol. Yym, wel, fi ond yn canu'n Gymraeg, so yym wnes i ddau gig wythnos diwetha'. Yym, oedd un... o'n nhw ddim yn gigiau Cymraeg, ond ie, o'n i'n canu'n Gymraeg. Oedd un yn Clwb Ifor, ac oedd y llall yn y Sherman gyda Carcharorion. Yym, ond ma' hwnna'n neis. Mae'n mae'n neis, fi'n neud lot, fi ddim yn dueddol i neud gymaint yno o gigs Cymraeg achos dyw e jyst ddim yn digwydd. Yym ond yn Gaerdydd mae lot o yym hyrwyddwyr sydd yn rhoi cyfle i fi chwarae yym gyda bandiau Saesneg.
Dwi'n credu weithiau mae'n dda cael y sialens i neud set Cymraeg yn dydi fel pan dyn ni wedi bod yn trefnu ar gyfer heddi yym er bod pobl yn chwarae'n ddwyieithog bod chi'n clywed i deunydd Cymraeg nhw. Beth amdanoch chi, Heather? Pethau diwetha diwylliannol Cymraeg neu cerddorol? Um, beth diwetha dwi wedi wneud? Sori, ddim, ddim gwrando. Fi'n meddwl fe'n gael i ar Um, Ie, ni'n poeni am y set, achos does dim microffon am oed i fod un. Um, right, dwi wedi bod yn gweithio lot i um, uh, mentoriaeth ac uh, es i draw i um, Yy Port Talbot i wneud gig a dim ond naw o bobl oedd yna, oedd yn rili siomedig. Ond cyn cyn hynny, y noson cyn hynny, o'n i'n canu gyda Frank Hennessy yn Caerffili a dim ond deg oedd yna hefyd. So dwi ddim yn gwybod os mae pobl ddim yn dod allan lot o beth sydd wedi digwydd, neu efallai henaint yw e. Ond um, dyna beth sy'n siomedig dwi'n meddwl, bod pobl yn aros mewn mwy nawr a ddim yn mynd allan i gigs efallai.
Felly, un o'r rhesymau, mae yna mwy o wyliau, dyn ni'n, hyd yn oed fy hun efo teulu ifanc, mae'n haws mynd i wyl yn ystod y dydd yn hytrach na gigs yn y nos falle, mae hwnna'n dangos oedran ni hefyd. Um, trenu i glywed am hynna hefyd, mae o'n siom i ymdrech a eich amser chi, yna i basio'r microffon mlaen i Ian.
Heblaw am DJ-o bob mis, uh, mae Gareth yn DJ nos Sadwrn yn Clwb Ifor dwi'n DJ ar llawr gwaelod. Um, y peth cerddorol diwetha nes i oedd nos Iau pan nes i endio fyny wneud karaoke yn Gweno. Uh, oedd hwnna ddim wedi cael ei cynllunio o gwbl. Dwi wedi gweld o'n edrych. Nath ni wneud Don't You Want Me gan y Human League. A pen blwydd Martin Rushton, Sullivan. O, fe?
Amazing. Um, a y gig diwetha nes i fynd i oedd uh, Ffug a Castro uh, Clwb Ifor Bach a oedd Bromas yn chwarae hefyd. Ond does neb o Bromas fan hyn heddiw, nag oes yna. Uh, ac oedd o'n brilliant. Lawr Grisiau yn clwb, um, tri band gwych. Um, ewch i siarad nhw wedyn os ydych chi eisiau gwybod mwy.
Ie, yeah, heblaw am DJ o, um, Fi wedi... Fi ddim wedi bod i gigs am a- gig am ages, ma- ma- mae'n ddrwg gen i, oherwydd yym... wel, fi jyst ddim wedi. Yym, 'cos fi'n mynd allan bob nos Sadwrn i DJo. Yym, ond ond fi 'di bod yn chwarae gyda hen band fi sy'n bod yn rili diddorol, fi 'di bod yn chwarae gyda band o'r enw Clustiau Cŵn, yym band wnaeth torri fyny pan o'n i'n 16 mlwydd oed, um, a dwi'n hanner cant lenni, so oedd e, e just like, mewn bywyd arall. Um, ac, uh, so nath ni'n neud gig yn Merthyr, cos mae gweddill y band yn dod o Ferthyr, ac uh, oedd yn amazing. Da ni chwarae'n Cynarfon wythnos nesa, da ni chwarae'n Talachairn ac yn Merthyr eto cyn ddiwedd yr haf. Um, a mae'n really exciting bod mewn band oedran fi, llawn llawn, ti'n modd, dyn ni gyn ddynion canol oed, a ni'n just yn canu caneuon nath ni sgrifennu pan o'n i'n bymtheg. So mae gyd o'r caneuon amdan bod yn, um, bod, bod yn uh, Ie, yeah, wel na, dyn nhw ddim am fod yn ifanc, maen nhw am fod yn gapten llon gofod. Dyna beth ydyn nhw, a mae'n ma briliant, a fi'n rili cael gwneud hwnna, mae e fel, cos dwi'n actor, mae, e, mae e fel, re, fel really cael mewn i meddylfryd rhywun arall. So, ie, yeah, a dwi'n DJ y pen wythnos nesaf yn yr gwyl Latitude hefyd, a fi wedi bod yn gwneud hwnna ers cwpl o flynydde, Joan Kent. A mae hwn yn amazing. A dwi'n gobeithio bydd mwy na deg o bobl yna. Oedd, oedd na tua 5,000 o bobl yn y tro diwetha, so let's cross our fingers. Um, dyma Owen. Diolch, um, ges i'r fraint yn ddiwedda. Dwi'n dwi, dwi wedi bod yn really lwcus fel cerddor i allu gwneud lot o bethau um, byddwn ni byth wedi cael gwneud os byddwn ni wedi bod yn athro neu'n bildroediwr. Ond uh, un o'r pethau ges i'n gwneud yn ddiweddar oedd chwarae y cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Cymru, The National Orchestra of Wales. Wedi teimlo bach o Brian May. Um, Ie, yeah, jyst ar, ar dob y castell gyda wind machine. Uh, um, na, be, be oedd ti'n digwydd oedd, dwi wedi dechrau gwneud sesiynau gyda um, cerddor, cerddorfa genedlaethol Cymru, um, lle ni'n mynd i ysgolion arbennig, a'r ysgol arbennig nath ni'n weld a oedd ysgol y bont O'n i yn Lloegr, i Ynys Môn, a un o'r disgyblion yna oedd yn ei flwyddyn ola, bachgen o'r enw Mark Hunt oedd wedi yym oedd wedi ys- cyd yym ysgrifennu cân gyda staff yr ysgol sydd yn gwneud gwaith anhygoel cerddorol yym a be penderfynu ni wneud oedd trefnu'r gân yma a'i a'i pherfformio fe gyda yym gyda'r gerddorfa genedlaethol a- ar lwyfan yym de- neu ar Dewi Sant, ac um, o weld ymateb y, um, y gynulleidfa, ac yn wedig hefyd ymateb y, gydd y gyddodfa i'r gan ac i weld Mark yn canu, oedd e'n um, oedd e'n rhyw brof, chi'n meddwl, oedd e'n brofiad i fod gyda, um, gyda'r gerddodfa, ond hefyd yn brofiad i, i fod yn rhan o'r math yna o, o weithgaredd, a dwi'n rili really gobeithio allan mynd ymlaen yn gwneud mwy o beth yn ôl, really. Dych chi gyd wedi cael bywyde difyr, diddorol, hynod. Um, beth ydy'r peth mwyaf nuts dych chi erioed wedi wneud?
Nes, nes i DJ mewn, mewn, mewn clwb yn Japan um, ar, ar noson uh, Millennium Eve. Ond am ryw reswm, nes i endio lan yn Tokyo yn 1999 A jyst mynd mas am drink a endio lan am hanner nos, o'n i'n gwneud DJ set, ac o'n i'n meddwl pam bod hwn yn digwydd? A fi'n meddwl hwn yn eitha annisgwyl a nuts, ac os oeddech chi wedi gofyn i fi pan o'n i'n bymtheg oed beth byddwn i'n gwneud um, ar, yn y peth gyntaf byddai'n gwneud yn y blwyddyn 2000, byddwn ni ddim wedi disgwyl hwnnw o gwbl. Wow. Sut dwi'n sut i fod i ddilyn hwnna? Mae probably yn ymwneud â rhywbeth efo Catatonia, achos um, uh, yn 1999 pan oedd Catatonia yn neud eu cyngherddau uh, Home Internationals yn, pen, yn Margam Park a Llangollen.
Na, dwi ddim yn gwybod.
Um, o'n i, ges i alwad ffôn gan unau Mark neu Owen yn dweud, o ti eisiau dod i DJ efo ni cyn y bands a stuff. Cos oedd Johnny Walker newydd gael ei arrestio. um, so oedd o'n methu wneud o. Um, ac oeddwn ni yn Margam Park ac oedd hi'n bwrw glaw trwy dydd yn dweud. Ac oedd hi'n horrible ac oedd hi'n fwdlyd ac oedd Cerys mewn bach o pwd am y peth. A nes i chwarae Here Comes the Sun gan The Beatles. Uh, a nath yr hael ddod allan. A nath i gerdd y draw y gwenni arno fi. Ydy, diolch yn fawr. So oedd e ddim yn nuts, ond tod, jyst yn arbennig.
Right, wel, um, mae lot o pethau nuts wedi digwydd i fi dros y blynyddoedd. Um, yn trio cofio nhw nawr. Um, really, y, y peth dwi'n cofio'n iawn, wedi, wedi sgwennu amdano fe yn fy llyfr, yw canu gyda Mike Stevens, sydd wedi bod ar y pop trwy dydd o Lundain i Fangor, canu mewn Yym, gŵyl mawr, yy, champagne and strawberries room. So oedd, oedd pawb mewn DJs a, ar um, ffrogiau hir, ac oedd, oedd Mike um, ar ffôn, ac uh, oedd hi'n trio canu, you know, rwy'n mynd i lac y fi neu rhywbeth, ac oedd e yn dechrau chwerthin, just fel mae e, mae wedi bod ar y you know, smygu. Ac um, yn y diwedd oedd e'n gorwedd ar y llawr yn chwarae gitar, you know, fel hyn. a fi a Geraint yn trio gan chwarae um, tambourine bach, you know, fel tegan. Ac um, fi trio bod yn, yn sort of, you know, straight. Um, yn, yn y diwedd oedd, um, oedd Mike just yn chwerthin a oedd yn mor embarrassing. Ac um, wedyn oedd y tamborin wedi, wedi taflu, wedi torri, wedi mynd i mewn i'r gynulleidfa. So dim ond fi oedd ar ôl i wneud set. Uh, so oedd rhaid i mi newid y set uh, i wneud set Heather Jones yn lle set Bara Menyn. Ond um, dwi ddim yn gwybod pam maen nhw wedi talu ni yn y diwedd, achos oedd o'n absolutely dreadful. So ni wedi talu yeah.
Ond wrth gwrs, ar ôl hynny, um, oedd bara menyn yn gorffen, ac uh, o'n i'n gweithio fel backing vocal, vocals i Mike Stevens yn yr 80au. So mae ma sawl stori dwi'n gallu dweud, um, ond dwi well mi baidio, oce. Okay. ac mae'n rhaid i mi ddweud, um, mae'n drist, ond mae ma, ma Mike a fi ddim wedi siarad am 5 mlynedd. Ddim mlynedd. Mae e yn dweud bod dwi wedi wneud rhywbeth. Ond dwi ddim yn gwybod beth yw e, so os mae rhywun yma'n gwybod, give us a ring.
dwi wedi cael sawl nos fel tebyg gyda Moy Kerrins, ond uh, yeah, dwi, dwi, dwi ddim yn fodlon adrodd yr hynny'r yna. Uh, dwi'n diolch i Ian am ei stori e, so mae dy fi ddewis o Naill ai y tro yy nath yy fi a gweddill y banc cadw yn ei gael yn arestio am ceisio dwyn JCB, gyferbyn â yym gorsaf heddlu yng yng nghanol Llunden. Yym cael yn nhaflu allan o Stringfellows am ddwyn yym poteli o fodca ar ôl neidio dros y bar, neu yym y- yr un gore sy 'da fi, a'r un nes i fwynhau ore', o'dd yy cael y fraint o gefnogi'r Rolling Stones ar eu taith Bridges to Babylon yy mewn dinas o'r enw Groningen draw yn yym yn yr Iseldiroedd. Dwi'n cofio ffonio Lloyd, 'y mrawd i, tra o'n nhw'n chwarae'r tumbling dice. o tu gefn y llwyfan a ti'n gallu gweld y band o gefn y llwyfan. Ond actually, i fod yn onest, peth gorau oedd gael y police escort yn ôl i Amsterdam syth ar ôl y gig tra oedd y tan gwyllt yn mynd off, gweld y Look the Cycle Out Royal a bethau. So, um, dwi'n diolch yn fawr iddyn nhw am y, am y profiad yna. Ac oedd y gwyn yn neis hefyd. Mae'n ma gwyn neis, gwyn o ansawdd da iawn gen nhw ar doi. Um, Ie, yeah, o'n i mewn band rhan o The Pipettes, um, ac O'n i o'n i'n bennu lan mewn lot o sefyllfaoedd rili od, o'n i'n yn itha annisgwyl yym ac oedd yr un yma'n Japan yym o'n i 'di wneud sioe deledu gyda James Blunt ac yym rhyw ffordd oedd Becky yn y band yn dueddol i gael rhyw fath ffonau pawb o'n i'n chwarae 'da neu'n cwrdd, oedd hi wir dda fel 'na. Yym ac o'n i 'di bennu lan mewn bar karaoke gyda James Blunt yn Shibuya. yn um, just yn neud karaoke drwy'r nos ac um, James Blunt yn canu um, You Give Love a Bad Name yn, yn y... Ti eisiau fi wneud e? You give love a bad name. Dyna, oedd e literally ar i ffilm o fe gyd.
Pryd fyddwn ni'n gweld hwn ar YouTube te Gwenno? Um, diolch yn fawr iawn, storïau difyr a dwi'n gwybod bod canoedd mwy i gael. Um, a mae yna nifer o bobl fan hyn sydd yn haneswyr da o'r pop, byd pop a diwylliant pop Cyrdydd. Chi wedi dweud bod chi'n DJs yn clwb, clwb yn dathlu 30. Mae'r person wedi trefnu'r panel yn awyddus i ni siarad chyda bach am gigs cynnar Cymraeg uh, dyn ni'n gallu cofio. Um, Dwi'n dwi, dwi ffind fan anodd i gofio pa'n oedd y gig cynta, falle na steddfod oedd y gig cynta, ond dyna beth sy'n ei hoffi gofyn i chi nesau, i trio cofio, falle gig cynta weloch chi yn Gyrdydd gan bod ni'n dathlu Gyrdydd heddi. Um, felly, prynau bod o'n clwb neu falle bod o cyn y cyfnod yna. Uh, cyn cyfnod clwb ifor bach, cos dwi yn gallu cofio nôl Yn bellach na Clwb Ifor. Yym o'n i yn arfer mynd... pan o'n i'n rili fanc o'n i yn arfer mynd i gigs yn yym yn Conway Road yn yn Canolfan yr Urdd yy ar ddi-... dy- dyw'r adeilad ddim yna rhagor ond oedd hwnna'n briliant cos o'n i'n byw yn Gaerffili ond O'n i, o'n i byth yn mynd allan yn Gaerffili, o'n i, o'n i just yn really licio dod lawr i Gaerdydd. Um, a fi'n cofio, fi'n fi meddwl ta'r band cyntaf nes i weld, oedd band o'n i yn ysgol gyda o'r enw Sir Goronwy. Um, ac uh, Dafydd Ser oedd y gitarist, ac oedd e'n brilliant. Mae'n, ti'n modd, mae'n un o Guitarist gorau dwi... a timod, mae dyl- dyle fe fod yn superstar ond dyw e ddim. Yym ond mae mae mae'n ddyn difyr a doniol iawn. Yym a- ac oedd Rhys Powys yy yr yym y cyfarwyddwr teledu yn chwarae dryms iddyn nhw ac o'n nhw'n a- a- ac o'n nhw'n band ysgol yym a d- d- dwi'n meddwl taw dyna'r band Cymraeg weles i gyntaf fan'na. Ond hefyd o'n i'n arfer mynd lawr pob tro 'na gêm rygbi Noson cyn y gêm, oedd 'na... oedd... oedd... oedd 'na yym... oedd... oedd wastad nos... noson yn y Top Rank. Nawr oedd y Top Rank yn... yn... yn glwb brilliant yng Nghaerdydd yn y Queen Street yym lle mae Primark... o neu na... pan... lle yr oedd Primark dwi'n meddwl tan yr wythnos cyn diwetha', yr hen Primark. A... a... a ti'n mynd lawr y Star ac oedd... ac oedd e'n glwb enfawr yym ac yym... O, a dwi'n cofio gweld bando yna gyda'r gyda amazing Carol Parry Jones, uh, Gary Jarman wrth gwrs, um, a, a bandiau fel y Trwyna Coch dwi'n meddwl, tywed, bandiau'r cyfnod yna, uh, ail symudiad siwr o fod, um, oedden nhw'n un o hoff bands fi erioed yn y cyfnod yna, yn, yn, yn dechrau'r 80au dwi'n meddwl, pan o'n i tua 16 llawr i ifanc i mynd i'r things yma. Um, ac, ond dyna pryd ges i hwyl ar pop Cymraeg am y tro cyntaf, yna fel Parallel Universe, Timod, oedd, oedd, oedd Bando yn kind of disco band, gyda, oedd Carol Parry Jones yn really charismatic hefyd, oedd, um, oedd Geraint Jarman just yn, like, yn, yn really great new wave, kind of uh, alienated, uh, dark glasses wearing, charismatic pop star, oedd e'n amazing. Um, Ti'n meddwl, actually gweld y cyngenedwyr yn ei anterth yn, yn, yn, yn amazing, dechrau'r 80au. Um, hefyd, Timod, so, so oedd, oedd, oedd, oedd gymaint o bethau uh, yn digwydd cyn Clwb Ifor. Yn ffact, pan agorodd Clwb, Clwb Ifor, dwi'n meddwl, nes i symud i, i, i London i, i ddilyn gyrfa coleg. Protest. Protest. Ah, mae'r byd Cymraeg wedi newid. Ond diolch, diolch, diolch byth, mae wedi mynd nôl fel oedd, a does neb Cymraeg yn mynd i Clwb Ifor. Oh, sorry! Controversial. Anyway, dwi'n mynd i rhoi, cyn, cyn i fi fod yn rhy controversial, dwi'n mynd i roi y, y, y mic i Ian.
Ond, ie. Yeah. Oes, mae'n y gig yn clwb pen os dwi'n eisiau mynd. Um, dwi ddim yn cofio lot fawr o fy, fy mhrofiadau cyntaf yn Clwb Ifor achos o'n i'n fyfyriwr, o'n i ddeunaw oed. Um, o'n i newydd ddechrau diffiniad, so o'n i a nes i bangio drws Clwb Ifor, y tro cyntaf i fynd yna, mynd gai DJ please, mae'ch DJ chi'n rubbish. um, so nath nhw jyst rhoi job i fi. Uh, dwi, dwi dal yna. Um, so falle bod yna rhywun yn bangio drws lawr rhywun yn dweud yr un peth amdano fi, siwr o fod. Um, felly, o'n i'n o'n i'n o'n i'n gigio lo efo'r band, o'n i'n chwarae lo o, o, o nosweithiau DJ, oedd Gareth a Mark o Tŷ Gwydryn yn rhedeg noson o'r enw, o'r enw Ray, um, sydd yn chwarae yn Clwb Ifor, hen o gyda llaw, y Ray. Um, a o'n i'n DJ'n hwnna. So o'n i'n fwy o clybu boi, so o'n i'n mynd allan i clybio lot mwy um, pan nes i ddod i Gerdydd. Um, nes i ddim really dechrau mynd i gigs tan o'n i'n tua 16 pan o'n i nôl adre lle o'n i, sef uh, Sir y Flint. So Mae atgofion fi o gigs cyntaf fi, 1989 yn yr hydref, dechrau'r chweched, mynd ar gefn buses, bod yn sic mewn i bin bags, yym, a wedyn gorfod trio yfed yr alcohol i gyd cyn ti fynd i fewn i'r gig neu y neuadd ysgol neu be bynnag oedd o. A dwi jyst yn cofio'r enwau, yr enwau ar y pryd oedd, oedd gigs Crumblowers, oedd yy Cyrff, oedd Ffa Coffi Pawb, Tynal Tywyll, Jess. datblygu a wedyn nes i weld Tŷ Gwydr a nath bywyd fi newid completely obviously cos uh, o'n i'n meddwl oh my god mae pobl yn gallu gwneud dance music yn Gymraeg a mae'n amazing um, a wedyn nes i just dechrau haslo Gareth am gweddill fy mywyd um, ond ar y pryd dyna oedd un o'r adegau lle oedd, oedd, oedd pobl yn trefnu gigs ac oedd pobl yn trefnu buses ac oedd ti'n mynd rown ac oedd ti'n teithio rownd wel o'n i'n teithio rownd fath o clwyd a hyd yn oed mynd i Wynedd weithiau Perished the thought. Yym, ond fi dal ddim dod dros yr yr yy y y profiad ges i y tro cynta es i Gaernarfon, so wnawn ni ddim sôn am hwnna bellach. Heather.
Ocê, wel dwi'n mynd pell yn ôl nawr i 1966, fi'n siŵr oedd rhai ohonoch chi yma ddim wedi cael eu geni, ond yym, fi'n cofio gweld y blew. Rhywun yn gwybod pwy yw'r blew? Y blew oedd y pop, grŵp pop gyntaf, rili. gyda Meldwyn Pate yn, yn canu, oedd pawb mewn cariad gyda Meldwyn Pate, so oedd y grŵp yn ffantastig. Ac um, hefyd, ar ôl hynny, oedd rhywle o enw The Corey Hall yng Nghaerdydd, lle oeddwn ni gyd yn cael um, gweld pobl fel Ralph McTell a Steel Eye Span, ac hefyd oedd Plaid Cymru yn wneud cyngherddau yna, fi'n cofio canu yna sawl tro. Um, clwb Ifo, dwi'n dwi, dwi siŵr bod fi oedd a fy grŵp fi oedd rhai gyntaf i ganu yna um, a wedi canu yna sawl tro dros y blynyddoedd. Grŵp, grŵp, grŵp gwerin oedd nhw. Um, ond, ie, yeah, Corey Hall, ond y peth, y peth gyntaf dwi'n cofio, achos on, ges i fy ngeni yng Nghaerdydd, rhain i di Gymraeg, mam a dad ddim yn siarad Cymraeg na brodyr. So oedd rhaid i mi fynd i Gran Llyn really, i gweld y gig cynta ac wrth gwrs Dafydd Iwan oedd yn ysbrydoli ni gyd. oedd yn sgwennu cynaion am y wlad ac, uh, ac ges i trwy rownd o ganu yn um, clybiau Saesneg yng Nghaerdydd i, i fod yn, yn Gymraes ac yn canu, sgwennu. cwrdd â Geraint Jarman, priodi Geraint Jarman, ac, um, ac wedyn oedd e wedi dwy'n fy band fi, ond you know, I won't, I won't go there. A hefyd, mae gen i, mae gen i beth bach i ddweud am Gareth Potter. Um, yes, mae, mae gen i dyddiadur adre, 1976, a mae'n daid

Ond, over to you, Beth. Diolch yn fawr, Helen. Um, yr un gyntaf o'n i eisiau mynd i oedd um, y flwyddyn 1977, Steddfod Genedlaethol Caerdydd, ac o'n i'n gyrru nôl o faes y Steddfod gyda mam a dad mewn uh, hen Beetle glas gole. Ac oedd bachgen ar ochr y ffordd yn gwisgo um, double denim, fel maen nhw'n galw e nawr. Ond ar y pryd, dyna, dyna oedd pawb yn gwisgo. Oedd yn gwisgo hen jeans, fled, Levi's a denim jacket a denim shirt. A nath mam a dad pigo fe fyny, neu yr unig drwy iddyn nhw erioed pigo hitchhiker i fyny. A dyma ni'n gweud wrth o, le chi'n mynd? Ac oedd e'n hitcho mewn i Gyrdydd i fynd i weld Edward Oes Davies. ac ar y pryd, sai'n gwybod beth oedd oed rhan fi, ond falle o'n i'n ddeg yn 1977, ac i fi dyna oedd y peth mwya' cŵl, a dwi'n cofio mynd i'r gwely nos yna a meddwl... Saith wyth oedd o. Saith wyth, sori, ie. Steddfod Caerdydd. Reit, sori, yym, historians. Ond, so bydde fi 'di bod yn un ar ddeg, a dwi jyst yn cofio mynd i'r gwely a meddwl dyna, dyna rili lle byddwn i'n hoffi bod heno. Gig gynta' erioed oedd yym bando. yr Ysgol Gyfun Gymraeg Glan Taf, a o'n nhw'n wneud taith yn 1979 gyda'i cân i e dros Gymru yn uh, hawlio datganoli. Ac um, y gig cyntaf tu allan i'r ysgol oedd Derek Brown a Rac y Racwyr yn, um, yn aelwyd yr urdd. Yn yym yn yn Nhreganna, band ffantastig actually, Conway Road, ie, yy yr un lle mae Gareth yn sôn am. A fel mae'n digwydd, dyna'r lle gyntaf nes i erioed wneud gig gyda'r band Crumblowers hefyd, so mae wedi bod yn um, hanesyddol iawn ar sawl achlysur. Sorry, Gwenno. Um, o'n i'n cael yn llusgo rownd ar wrth dystiadau um, gyda'r gymdeithas a yym lot pethe gwrthapartheid a fi'n siwr ta'r gig cynta weles i odd yn clwb a fi'n siwr odd mam fi di myn a fi mewn fynna i roi ryw bamffledi mas i bawb yym yy a Meic Stevens odd yn chware a fi bron yn siwr odd mam fi fel jyst nad siwr bo ti'n aros mas a'i ffordd e so ges i rhybuddion ryw chwech o'd ne beth bynnag ond

Yym, i gymharu yym â phlant falle oedd yn dod o Trelái a a teuluoedd di-Gymraeg. Felly o'n i ddim gymaint ag oedd hwnna'n sort of diwedd y nawdegau lle oedd pethe yn dod yn fwy amlwg gyda bandiau Cymraeg. Oedd... o'n i ddim byth yn teimlo'n rhan o hwnna yym achos Fi wastad 'di teimlo hefyd bod 'na elfen fawr um, cerddoriaeth fwy fel R&B a cerddoriaeth dawns i Gaerdydd um, oedd ddim yn wel, yn amlwg o pobl ti gwydr a pethau yn neud e, ond dwi byth wedi bod yn amlwg iawn mewn diwylliant Cymraeg, llwybr lleithog yn neud e hefyd. Um, a fi'n credu oedd wedi cymryd spel hir i fi allu'n ieithu digon gyda diwylliant Cymraeg i fod yn mynychu gigs Cymraeg a 'swn i hyd yn oed dweud nawr bod gigs Cymraeg ddim o hyd yn um, pach, ma, to, mae mwy o ddiddordeb electronic gyda fi a mae hwnna'n adlywyrchiad fi'n credu o'r ddinas fi'n byw yn ddi. Um, dyn ni'n symud ymlaen i'r presennol a'r dyfodol nawr o ran y sîn yn Gyrdydd a'r sîn cerddoriaeth Gymraeg. Digon o bethau i drafod, ond Gwenno i ddechrau, yym, o ran y presennol, ti'n rhan o'r criw pesgi sydd yn gwneud pethau tra gwahanol, um, esbonio wrthyn ni chyd bach am beth chi'n gwneud a beth yw'r pwrpas wneud pethau yn y ffordd ydych chi yn? Ie, um, yeah, fi'n
Wel, fi'n rhyddhau ar label Pesgi. Ni'n gwneud sioe radio Radio Cardiff o'r enw Camwr Tywyllwch sydd wedi cael ei enwi ar ôl um, yr albym aml-gyfrannog um, amgen gyntaf yn y Gymraeg ddaeth mas ar recordiau am, anhrefn yn 1984. Um, ethos pesgi, ni'n neud nosweithio yn Jacobs Antiques Market sydd lan um, ar ben to uh, Jacobs, llaw top Jacobs. A'r syniad yw i greu digwyddiadau, felly mae yna gerddoriaeth, mae yna gelf, Yym, perfformiadau gan gwmnïau theatr newydd. Yym, fi'n credu bod e jyst y syniad o o newid yym a- awyrgylch gigs. Fi'n credu bod yym lle- ma' llefydd fel clwb yn bwysig iawn, ond weithiau ma' gigs yn gallu bod yn un unochrog ac yn yym eitha' strêt, a fi'n credu bod 'na Dwi wastad yn meddwl am bwyty cyfnod do'n i ddim yn really yn byw ynddo fe yn yr 80au, yn y 90au. E, mae eto mae'n dod nôl i pethau fel rave a pethau bwy celf, post-punk. Fi'n credu mae, mae hwnna'n rhywbeth eitha cyffroes. Um, a fi'n gweld bod lot, mae, ma lot mwy o hwnna yn digwydd. Um, a mae'n mae'r ma holl beth gyda pesgi yn Gymraeg um, a fi'n credu bod yna le i atgyfnerth Felly, yr hanes yna yn y Gymraeg, achos mae digon ohono fe.
So, yn sydyn, ni'n um, falle sylw neu um, sut fysa chi'n hoffi gweld pethau yn symud ymlaen yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg, yn wedi gan bod chi gyd dal yn weithgar a dal yn wneud gwannol bethau, felly uh, unrhyw syniadau sydd gyda chi ar gyfer y dyfodol. Fe ddechrowch yma i chi gael cyfle i feddwl.
Ie, yeah, fi'n gweithio gorau pryd sydd yn rhaid i fi feddwl. Um, beth sy'n angen fi'n meddwl yw pobl charismatic sy'n totally committed i beth maen nhw'n neud fel performwyr um, sydd yn gallu wneud cyneuon a wneud connections gyda'r gynulleidfa. Um, a dyna'r peth mwy, dyna pam mae ma Griff Rhys mor llwyddiannus, dwi'n meddwl. Mae e'n gwneud massive connection gyda'r gynulleidfa. Um, a mae e wedi bod yn wneud ers, ers i mi weld e am y tro cyntaf yn performio gyda Ffa Coffi Pawb yn y 90au. Mae, mae, um, a, a fi, ti'n modd, um, a, a dyn, dyn, dyna'r peth. Dy, dy, ba, na, fi ddim eisiau bod yn ffiantus nawr, um, o'n i'n trafod y gair yna gyda uh, un yn ddiweddar. Os chi'n defnyddio'r gair ffiantus, mae'n rhaid o'ch bod chi'n berson ffiantus. Pretentious, dwi'n meddwl, mae'r gair yn meddwl. Um, ond um, fe ddywedodd Bertol Blecht, um, pity the land that needs heroes, no pity the land that uh, needs heroes, neu beth bynnag. Does dim angen, oh, mae'n ma, ma, ma, ma A ma'... ond weithiau dwi'n meddwl bod angen arwyr arnon ni yym sydd yn gallu connectio a wedyn dod â crowd at ei gilydd. O'n i'n dweud yn gynharach amdan Geraint Jarman neu Caryl Parry Jones a a pan oedd hi'n perfformio yy yym yn reolaidd. Ma' Mike, love him, timod er ei kind of... mae mae mae e'n... mae gyda fe'r charisma a'r a'r a'r talent yma. i sgrifennu caneuon amazing a dyna'r fath o bobl i ni angen a pobl ma' ma' pobl rili isio mynd wyt ti'n mynd i weld hwn heno wyt ti'n mynd i weld y llall heno t'mod um, Tro diwetha nath hwnna ddigwydd, dwi'n meddwl, oedd yn, yn, yn, o'n i yn um, gwyl talachar, dwi'n meddwl, dau o'r pers, mae'r ddau person nes i fynd i'r gig yna fan hyn, mae, um, yeah, chi'ch dau fyna. Um, a es, es, es, es, es, es i weld um, Eiros Childs, just yn chwarae piano mewn, mewn capel ac oedd yn amazing o noswaith uh, a canu a, a pobl fel yna'n amazing dyna'r fath o thing sydd angen a, a weithiau mae'n digwydd tipyn bach a weithiau mae'n lastio am ddegawdau Tyma, mae gen ti datblygu a mae gen ti Super iawn i Moz a, a, a, a Griff Rhys, timod, weithiau mae pethau yn chwythu allan a weithiau mae pethau jyst yn para. Ond dyma'r dyma dyma arwyr Cymraeg, dwi'n meddwl, sy'n rhaid i ni, dim chwilio amdan, ond on, on, tri, a dim trio bod, ond on, on, dylen ni uh, ei, ei dathlu nhw. Dyna beth dwi'n trio dweud. Dyma beth sy'n angen ar gyfer dyfodol. Ie, yeah. a, a maen nhw, ma nhw o gwmpas, maen nhw yn y cae yma. A, a, a bet bod yna tri neu pedwar ohonyn nhw yn cerdded o gwmpas, a, a falle bod un ohonyn nhw fan hyn ar y llwyfan. Na, ni'n hen. Na, mae Gwen o'n. Yeah.
Mae Gareth yn, yn gywir am arwyr. Um, dwi'n meddwl un o'r pethau, mae hon yn ddadl enfawr, gallwn ni, gallwn ni lenwi'r babell mae drosodd, drosodd i ddadle uh, hon. Ond um, un o'r pethau Yn yng ngwaith i dros y blynyddoedd diwetha' pan o'n i'n cynhyrchu y y gyfres Bandit oeddwn i'n neud teithie rownd ysgolion ar y cyd gyda ec dau ag oeddwn i'n mynd â bandie ar daith i ysgolion dros Gymru am fis yym a ma' dod â'r iaith allan o yr ysgol Er bod y gigs 'ma'n digwydd yn yr ysgol mor bwysig, a dwi yn aros am y don nesa o fandiau Caerdydd i ddod, lle ma' nhw? Ma'n yy ma' Owen yn yn rhan o un don, yndwyt? O ran y bandiau o'dd gen t- yr hen don wrth gwrs, ie. Yy diwedd yr wythdegau, bandiau Glan Taf yna, gathon ni un ella pum, chwech, saith mlynedd yn ôl, bandiau Plas Mawr a a Glan Taf, ond dwi'n meddwl o fewn dinas ma'n rhaid bod 'na fwy na na be dyn ni'n cael. Yym, dwi'n meddwl bod be dwi'n trio ddeud fan ydy, mae lot o hwn yn dod lawr i, i gyllidebau pethau uh, yn cael eu torri fel bod teithiau ddim yn digwydd rhwng ysgolion rhagor. Um, a bod, bod pobl ifanc yn gweld bod canu, mae'r whole thing, ond dylse canu fod yn, yn Gymraeg jyst fod yn normal. Dylse ddim fod yn tywed, rhywbeth special, bod yn rhywbeth hollol, hollol rhyfedd mae pobl yn neud. Totally naturiol. Yym, a dyna pam bod angen i bobl sydd yn fatha blwyddyn wyth neu blwyddyn naw weld band ar y llwyfan a mynd, oh my God, dwi eisiau bod fel nhw.
Ie, wel, dwi wedi bod rownd ysgolion hefyd yn siarad am fy mywyd ac yn treial esbonio oedd rhaid i mi troi o'r Saesneg i'r Gymraeg i ganu am 50 O flynyddoedd dwi wedi bod yn canu yn Gymraeg ond wi yn cwrdd â lot o bechgyn a merched sy'n dod o dylu deuluoedd Cymraeg a maen nhw'n dweud o na, da ni isio canu yn Saesneg a so ie, da ni, da ni yn isio a, a maen nhw ddim yn hoffi uh, Mike a Geraint a Caryl a fi, a fi. Um, ma, maen nhw isio pobl newydd. A, a dyna beth yw'r dyfodol efallai, yw uh, cael y, y, y, yr ail batch o Dafydd Iwans a, a Geraint ac yn y blaen. Um, ond rhan fwyaf o bobl yn dweud i mi, maen nhw eisiau canu yn Saesneg, achos maen nhw eisiau bod yn enwog a cael lot o arian, sy'n drist iawn.
Mae'n ddiddorol bod Heather yn sôn am um, y ffordd mae rhai pobl yn yn gwrthod meddwl am y pobl sydd wedi arloesi, pobl fel Mike Stevens, pobl fel Caryl, pobl fel Heather, a pobl fel Geraint Jarman wrth gwrs, ond yn ogystal â'r arloeswyr sydd yn berfformwyr, Ar un adeg yng Nghymru oedd gynnon ni genhedlaeth o arloeswyr mewn maes arall, sef pobl ifanc, gan amla yn blant ysgol, oedd yn rhoi gigs ymlan, oedd yn hyrwyddo gigs. Yym, sawl a- achlysur dwi 'di ga'l y sioc o fod yn aelod o Crumblers neu U-Tant a mynd fyny i Wrecsam i neud gig, a ffeindio allan taw hyrwyddwr y gig oedd Cian Kieran oedd yn un ar ddeg mlwydd oed ar y pryd. A, a, a chi'n meddwl weithio, wel, so ni'n gwybod os oes na PA yn mynd i fod yna, neu os fydd can pint i ni allu brynu petrol yn mynd gartre. Yr un peth yn digwydd yn, yn, yn Gynarfon, oedd Hywel Wigley, dwi'n cofio troi fyny a gweud, o, lle mae'r promoter, o, fi yw e. Wael, ond ti'n ddeuddeg mlwydd oed, you know, ti ddim yn siafio eto. Dwi'n meddwl bod e'n drueni mewn ffordd bod ni Colli'r elfen DIY. Mae Gwenno wedi bod yn sôn am y label pesgi. Beth dwi'n hoffi am beth mae Rhys Edwards, Rhys Jac y Coiac, a Gwenno a label pesgi yn wneud yw bod nhw'n rhedeg busnes. So, mae'n mae fusnes bach, ond mae'n gwybod beth mae'n wneud. Mae'n delio gyda pethau pob dydd, byddwn ni'n gweud, sef rhoi ymlaen nosweithiau. Dwi'n cofio cael y sgwrs gyda ti o'r flaen am pam nag yw pobl yn chwarae yn y cymoedd dim mwy. Yma yn Ne Cymru, yma yng Nghaerdydd, mae gyda ni un o'r um, gynulleidfaoedd mwyaf ar step and drws ni. Yn anffodus, mae yna lot o fandiau lleol sydd wedi chwarae yn South by Southwest fwy o weithio na maen nhw wedi chwarae yn y cymoedd. A dwi'n meddwl bod nhw... Mae'n ffantastig i fynd i South by Southwest ac i allu weid wrth eich ffrindiau gig bod chi 'di chwarae fan'na. Yym, ond mae'r cymoedd ar step ein drws ni, mae'n llawn Cymry Cymraeg, a mae'n llawn pobl sydd eisiau mynd i gigs. Ar un adeg, oedd gigs yn digwydd yn Ton y Pandy Music Library, yn y Raffa Club, yn Merthyr. Dwi'n cofio chwarae Clwb Plaid Cymru ym Mhont y Pridd. Dwi'n cofio chwarae Treorci Rugby Club, for God's sake, ti'n gwybod? Yym, lle recordiodd Max Boyce, mae'n ma ma great gig, yn diwe. A dwi yn syni weithiau bod pobl yn, yn poeni gormod am y gigs mawr, a maen nhw'n anghofio am ei, am ei far y menyn nhw. A dwi'n meddwl, ti'n dyna beth mae Pesg yn neud yn dda, yw edrych ar ôl y bar y menyn. Um, fi'n credu peth pwysig a um, fi'n gweld gyda dyfodol cerddoriaeth yw bod yn... Um, mae'n gorfod cynnwys pawb, fi'n credu bod um, y gerddoriaeth ni weithio yn cyflwyno i'r byd, um, does dim gymaint o ni o gyllid, does dim gymaint o ni o gyfleoedd i gerddoriaeth gael ei weld ar y teledu, glywed ar y radio, i gael ei sgwennu, wel dwi'n cael ei sgwennu yn bwyty, really. Um, ond mae'n gorfod bod yn e, mor eang a phosib, achos ti jyst ddim yn gwybod lle mae'r plentyn yn yr ysgol yn dair ar ddeg oed yn dechrau meddwl ambiti cerddoriaeth, os y'n nhw ddim yn gweld bod 'na gerddoriaeth, amrywiaeth o gerddoriaeth, er enghraifft, timod, i fi fel merch, mae 'di cymryd blynydde i fi 'di gael yr hyder yn canu yn Gymraeg, achos doedd 'na ddim lot o ferched yn neud cerddoriaeth electronig, a ma' ma' hyd yn oed y menwod sy' wedi arloesi, fel Ann Matthews, yym fel Pat, Datblygu, ddim wedi cael ei dathlu gymaint â ni, felly dydw i ddim wedi gallu unieithu, fel rhywun yn dod o Gaerdydd, o ardal di-Gymraeg, ddim wedi gallu unieithu gyda cerddoriaeth Gymraeg am flynydde a teimlo hyder bod lle i fi fod yn rhan ohono fe. Felly fi'n credu bod yna ddyletswydd ar bobl sydd â cyfrifoldeb i gyflwyno cerddoriaeth i'r byd ac sydd â platfform, mae dyletswydd arno ni gyd i rhannu yr amrywiaeth mwya' eang o gerddoriaeth i annog mwy o bobl i greu gerddoriaeth ym mhob ffordd posibl dim jyst mewn un ffordd ceidwadol cyfyng.
Diolch yn fawr i chi gyd am y sylwadau a syniadau da hefyd. Um, a fel rhywun sydd yn gweithio yr ochr arall yn chware'r gerddoriaeth. Yy fyswn ni'n annog pobl i rando ar y, ar y sioe gyda'r nos sydd yn chwarae cerddoriaeth newydd. Achos mae hwnna'n rhywbeth arall weithiau bod hi'n bod hi'n anodd uh, perswadio pobl i rando ar y bobl sydd yn cefnogi uh, gerddoriaeth newydd. Um, ond dwi'n meddwl bod, bod yna le eitha cyffroes ar y funud efo'r holl fandiau newydd dwi'n darganfod fel y ffug, yr ais, y rei a gyd o'r lleill a, Yym, mae yna do cyffroes iawn o fandiau newydd hefyd yng Nghymru, felly yym, cyfle... Cy... Dwi'n meddwl bod yn mwy o amrywiaeth nag erioed o'r blaen o'r pethe sy'n digwydd fel gŵyl fel hyn. Yym, mae'n anodd credu rili bod bod gyda ni ŵyl Gymraeg yn ganol y ddinas, mae'n grêt yndyw e? Diolch yn fawr iawn i'r panel i gyd, sgwrs briliant, sgoriau da.